Sagada seret entegem ýataňokmy giç boldy. Sagat şuwagt iki. Şuwagt içeri sen näme işlediň? Nirden gelýäň sen? Şuwagt bir seňki ýetenokdy. Işim kän boldy. Bar ukla sen giç boldy sagat.
Nirä barýaň, çaý içjek, gämi? Işe barýan, geýnip göreňokmy?
Garaz saňa gurban, hiç zat düşündirip boljak däl-le. Ne irden sen çaý içýäň? Agşam-a ýarym gije gelýäň. Sen heý maşgalaň hakynda pikirlenýäňmi? Maşgalaňa sen mähir berip bilýäňmi? Näçe mähir gerek saňa? Ýetýämi şul? Hemmesini al, me. Men senden pul soradymmy? Meň pulum bar. Maňa Mähir gerek diýdim men size. Mähir gerekmi saňa? Diýen sözüň ýadyňa düşýärmi? Mähri! Mähri!
Näme? Sen halarsyň diýip gül alyp geldim. Maňa gül gerek däl. Maňa pul gerek. Erkek adam diýlen bir işläp pul gazanar. Sen näme üçin maňa gül getirip berýäň? Hemme mährimi pula siňdirdim. Galan zadam özüňden gör.
Afsan. Hawa.
Aýalyma 4 sany pizza aýyp goýsana.
Afsan. Meňem aýalyma 4 sanjyk pizza saboýa edip goýaraýda. Afsan. Meňem aýalyma 3 sany slaýd goý. Kime?

Bolýa.
Ene taňyz etdir pizza. Ýöne agalaryňyz, jigileriňiz, dogalaryňyz imelden pizza.
Bu şah kafedäki ähli pizzany alyp gitjek. Tohum diýjiň hemmesini iýdirjek. Apsa, maňa gül şah kafedäki ähli pideleri saboý etip ber. Dogan-garyndaşlaryň hemmesine pide iýdirjek.
Ofsiant, Pitsapda galma dötýän, maňa-da ýigrimi porsiýa sosisik taýynlap goý.
Mail marketing gowy gerek? Ana, şeýdip sen meni çykyp reklama etmeli. Indi daşa çykýas, daşynda reklama edýäs. Ondan galanam görýäs bolýamy? Telefonymy alyp durany ýa-da habar berdi.
Bolýa.
Çagalaryň da email dämi iş zat. Olar adam dälmi? Ofsiant, çagalam üçin on sany somsa! Ana,
Gerek
getir.
Aby.
Ol näme deýin boşa.
Durmuşda bir zada göz ýetirdim men. derejäň ýa bolmasa-da puluň bolmasa, şu ýagdaýda bolsaň, hiç kime gerek däl ekeniň.

Näme jogap berýärka bir gyzyklyda biz üçinem illeşlemz üçinem.
Eje salam. Salam. Gowmy ýagdaýlaň nirde? Ýatyr. Men seni gowy görýän. Bolýa. Menem bolýa sag bol. Köp sag bol.
Mähriban käbelemiziň baýramy gutly bolsun. Ejeňize arkaýyn şu sowgady beriň. Nesip etsin baýramy gutly bolsun. Sag boluň. Hemmelere salam. Sizi ýetip gelýän sekizinji mart Halkara zenanlar günüňiz bilen mähriban zenanlamyzy, enelemmizi, uýalamyzy, gyz gelinimizi tüýs ýüregimizden gutlaýas. Baýramyňyz gutly bolsun diýýäs. Şeýle-de raýatlarymyz bilen özara söhbetdeşlik, sorag-jogap alyşmak isleýäs. Hemmämiz bilelikde tomaşa edeliň.

Dünýäde ejem bolsa. Bu dünýäde ejem bolsa. Gaty dogry. Ýene-de bir sorag bereýin, gaýrat ediň. Soranmyş bir wagt aý-güne bakyp. Dünýäniň bar görki ejesirek. Yzynam aýdyp goýber. Goşgyňam aýdyp beräýiň. Sekizinji mart bar eneler şat ýaşa mähriban ýaşa ejemjan. Tüweleme berekella. Baýramyňyz gutly bolsun. Sag boluň.

Bileňok, onda seret. Suratyňa bakyp-bakyp intizar, ýatlasam bar zady çykarýan hije. Käwagt çep gursak berende azar. Men seni şeýle bir küýseýän eje. Bagyşla gyzlar bilmediňiz hiç hili sorag. Sag boluň. Allah ýaradandyr, ýaradyjydyr.
Allah ýaradandyr, ýaradyjydyr. Hawa, ene bolsa?
O goşgyny da bilen. Allah ýaradandyr, ýaradyjydyr, ene bolsa? Döredijidir. Bessir daglaň garrany,

Hawa. Ha. Şu aý sekizinji martyňy gutlap bar-a. Men seni gowy görýän diýesim gelýär. Öýlükmi? Hawa, hawa.
Spassiba bolşoýa. Bar bolýajyk.
Aha, bar.
Köp sag boluň, oglanlar, malades. Bu günleri men size indi. Laçyn gülleriniň adyndan berýän ejeňize eltip bermegiňizi sizden haýyşt etýän. Mähriban käbelerimiziň baýramyny gutly bolsun. Bir baýramynam gutlap beräýiň enelerimiziň, gyzlarymyzyň, aýal gyzlarymyzyň.
Zenan maşgalamyz dünýädäki iň bagtly zenanyň bolmagyny arzuw edýän. şu dünýede näme kynçylyk bolsa-da ýeňip geçmeklerini zenanlarymyz bu dünýämiziň iň bezegidir. Diňe zenanlar bilen erkeklerem ýaşaýandyr. Sag boluň, köp sag boluň Taňry ýalkasyn.